Croeso mawr i Taro gyda Nia. Wel heddi ni'n mynd i wneud darlleniad di-derfyn i chi. Neges wrth ysbryd, ok? So ni'n mynd i edrych ar yr egni ar y foment a beth yw'r geiriau o gyngor sy ysbryd i weid wrthoch chi ar y foment, ok? So fi'n mynd i ddefnyddio'r cerdiau Rider Waite Smith. Cerdiau traddodiadol am y darlleniad mae heddi i chi. Beth yw'r neges i chi moyn roi i'r grwp lyfli hyn fan hyn sydd gyda ni ar YouTube, plîs ysbryd? Beth yw'r beth yw'r neges i ti moyn roi iddyn nhw? Iawn, waw, oce. Okay. OK, a beth sydd gyda ni gynta yw'r cerdyn y seren. Mae cerdyn y seren yn gweud wrtho fi ar y foment i chi'n gwella o rhywbeth. Felly bod chi wedi cael colled, felly bod chi wedi um, colli swydd, colli person, colli rhan o'ch hunan mewn perthynas o ddim yn gweithio, oce? Okay? A nawr mae'n amser, felly bod chi ddim wedi bod yn iach, oce? Okay? Nawr yw'r amser i chi ddechrau gwella dy cardyn y seren. Okay. Mae cardyn y seren hefyd yn gallu gweud wrthon ni bod cyfle i chi i, i fod yn seren, okay? cyfle i chi um, redeg busnes eich hunan, cyfle i chi fod yn seren ar y cyfryngau cymdeithasol, okay? y fath na o egni hefyd. So ar y funud, fi'n timlo bod chi'n gwella o rywbeth, o rwy golled chi di cael, a chi'n nawr camu mewn i egni y seren fan hyn. Dechrau camu nawr mewn i egni mwy positif achos bod chi'n gwella o sefyllfa chi di bod mewn. Oce? Diolch ysbryd. Nawr dyn, beth sydd gyda ni nesa? yw'r pedwar o gwpane. Okay. Mae'r pedwar o gwpane yn gweithio fi bod chi wedi cael digon o rhywbeth. Chi'n bod, okay. A mae'r tri cwpan yn fan hyn yn gwpane sy'n Wel, chi wedi cael llaw, chi wedi cael llaw nened o'n nhw, oce? Okay? Chi'n dylech sylw ar y pethau hyn sydd ddim yn neud chi'n hapus yn emosiynol, oce? Okay? Ond beth yna gych chi'n gweld yw bod y cwpan arall yn dod mewn fan hyn, oce? Okay? Ysbryd yn cynnig cwpan arall i chi yw hwn. So pidwch troi'ch cefen at y cwpan hyn sy'n dod mewn i chi. Na beth weden ni, oce. Okay. Mae ysbryd yn mynd i ddod ar rhywbeth newydd mewn i chi fan hyn. So beth bynnag chi'n gwella o ar y funed, mae ysbryd yn mynd i gynnig rhywbeth yn well i chi, oce. Okay? A daw'r cyfle mewn i chi i gael y cwpan newydd yn. Gallai fe fo'n gariad newydd yn y mewn ato chi, oce. Okay? Achos mae'r cwpan yma yn siarad am emosiynau a chariad, ok? So gallai fod ysbryd yn dod â cariad newydd i chi mewn fan hyn gyda'r cerdyn mae fi'n teimlo. Achos nawr i chi'n gwella o'r sefyllfa chi wedi bod drwyddo. Okay. Yng nghanol y darlleniad, mae gyda ni'r brenin y cleddyf. Mae'r brenin yma yn brenin cryf. Mae fe'n meddwl yn glir, okay? Mae fe'n berson sy'n gwybod le mae fe'n mynd, mae fe'n gwybod beth mae fe moyn, mae fe'n arweinydd clir a cadarn. Mae fe'n deall i feddyliau a mae fe wastod yn meddwl o'i ben. Okay? So mae ysbryd fan hyn yn gweithio chi. Defnyddiwch eich meddwl, defnyddiwch eich pen yn y sefyllfa yma chi'n ffindo'ch hunan mewn. A fel fi'n gweud, mae'r brenin yn egni gwrywedd, ok, ond gallai fe fod yn dyn neu fenyw, gallai fod y person hyn yn dod mewn i'ch bywyd chi, a maen nhw'n berson clir, clir cadarn, allan nhw fod yn, um, allan nhw fod yn fentor neu athro neu rhywbeth hyd yn oed fi'n teimlo ar cardyn yma. Ond maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n meddwl a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n moyn, oce? Okay? Brenin y cleddyf. Wedyn mae gyda ni'r byd. Nawr, mae'r cerdyn y byd yn siarad am dod â cylch i ddiwedd, oce? Okay? So dod â pennod o'ch bywyd chi i ddiwedd fan hyn, er mwyn dechrau pennod newydd, oce? Okay? A mae'r byd, mae fe'n cwpla'r bennod i chi ar yr y foment mewn ffordd positif, a mae'n gweud wrthoch chi, right, Chi wedi gorffen y pennod yma nawr, a mae'n amser nawr i gied popeth off, i wella o y beth oedd y sefyllfa o ddim yn dda i chi, a nawr mae'n amser i chi ddechrau do'n barod i ddechrau pennod newydd o'ch bywyd, oce, okay? cilch newydd o'ch bywyd. So na beth mae cerdyn y byd yn gweud. Fi hefyd yn timlo gyda'r cerdyn yma. Bod e'n gerdyn sy'n gweud, ta beth sy'n dod nesa, allwch chi wneud ta beth i chi moyn. Ok? Mae'r byd yn eich dwylo chi fan hyn. A gallwch chi wneud beth bynnag chi moyn yn y benod nesau, yn y cylch nesau. Ok? A'r cerdyn ola yw'r cerdyn cryfder. Na'r i fynd drwyddo cylch bywyd, mae rai bod chi'n gryf, ok? Ni gyd mynd i gael profiadau positif a ni gyd mynd i gael profiadau negatif, oce? Okay? Nawr fi'n timlo fan hyn, chi wedi dysgu lot yn y cilch olau yn o'ch bywyd. Oce, okay? chi wedi dysgu lot er mwyn nawr gallu symud mlaen i'r cilch newydd. A bod y cerdyn cryfder dych chi fan hyn, mae hwn yn gweithio fi, chi digon cryf i fynd drwyddo ta beth i chi wedi bod drwyddo. Chi wedi bod yn gryf yn y sefyllfa chi wedi bod drwyddo. Okay? Chi wedi bod yn gryf. A chi wedi dod mas o fe, bod hwn y cerdyn diwetha fi wedi tynnu mas. Chi wedi dod mas o fe, ta beth oedd y sefyllfa un oedd eisiau chi wella o. Chi wedi dod mas o hwnna lot yn gryfach, oce? Okay? Mae'ch esbryd chi wedi cryfhau o achos y sefyllfa yma, oce? Okay? a'r profiadau mae chi wedi bod drwyddo. Mae'ch ysbryd chi nawr wedi cryfhau. Chi yn gryf. Chi'n berson cryf. Okay? Allwch chi, allwch chi gobod rhywbeth, bwys. Okay? So, strychwn ni ar hwn ar ei gyfanrwydd wedyn ni. A lle mae fo'n berthynas chi wedi bod trwyddo oedd yn anodd a chi wedi goffa cymryd amser i wella o'r perthynas gwael yma oedd ddim yn dda i chi, oce? Okay? A falle bod chi'n chi, chi fed up nawr o, o'ch bywyd fel ma fe, ond ysbryd yn gweud, fi'n fi, fi, fi dod ar rwy'n newydd mewn i ti fan hyn. Okay? Fi'n dod ar rwy'n newydd mewn i chi fan hyn. Pidwch troi'ch gefen at cyfle sy'n y mewn i chi fan hyn. So gallai fod ysbryd yn dod â cariad newydd mewn i chi fan hyn wedyn i, oce? A mae angen i chi stepio mewn i egni'r brenin y cleddyf fan hyn, oce? Y person sy'n gwybod gwmwys le mae fe'n mynd, gwybod gwmwys beth mae fe moyn mewn bywyd, oce? Mae fe'n gweld yn glir, mae fe'n gweld Uwch y cymylau, ok? Sdim byd yn cymylu beth mae fe'n gweld. Mae fe'n gweld popeth yn glir. A mae angen i chi stepio mewn i'r egni yna. Felly bod person fel un yn dod mewn i'ch bywyd chi, felly dyna'r cariad newydd sy'n mewn i chi, okay? A sy'n rhaid bod nhw'n ddyn, okay? Um, er taw brenin yw hwn, gallai fe fod fenyw yn dod mewn i chi. Okay? Gyda'r egni yna, gyda'r egni cryf, arweiniol, just egni, egni pen, okay? egni meddwl. Rwy'n sy'n syniadau da, rwy'n i chi meddwl, waw, mae'r person yn rili really gwybod beth maen nhw'n gwneud. Gallai bod person yn dymuno i chi fel cariad, okay? So drychwch mas am na. Wedyn ni, nawr, mae, chi wedi dod i ddiwedd hwn, ty beth oedd yn anodd, chi wedi gwella a mae'r cilch nawr yn gorffen i chi. A chi wedi dod mas o'r berthynas un oedd ddim yn dda i chi yn berson lot yn gryfach. Os awr swydd oedd hwn i chi, wedyn ni, chi wedi cael eich... Wed, wedyn ni ddim yn eich anafu, ond wedyn ni... Bod chi wedi cael digon o fe nawr, oce? Okay? Chi'n bod. A mae eisiau chi edrych mas am y cyfle, mae cyfle newydd yn y mewn i chi, oce? Okay? Chi wedi gwella o ta beth oedd yn anodd i chi yn eich gyrfa, oce? Okay? A nawr chi'n bod, a chi moyn newid. A chi'n mynd i feddwl yn glir ar beth i chi moyn nesa, a chi'n mynd i wneud um, penderfyniadau o'ch pen am beth chi'n ei nesa yn eich swydd, oce? Okay? Achos mae cilch y swydd yma wedi dod i ben nawr, mae fe'n dod i ben, oce? Okay? So mae'n amser i chi nawr i symud mlaen at swydd newydd. A nag os fi'n gweithio chi am gadael swydd, oce, okay, newch yn siŵr bod digon o arian da chi a bod popeth yn iawn da chi cyn bod chi'n neud rhywbeth fel la. Ond fi yn teimlo fel un, os taw swydd yw hwn, Fi'n teimlo, chi wedi dod i ddiwedd y swydd mae'n ar, a mae'n amser i chi, amser i chi felly stepio lan cam nesa'r ysgol, oce? Okay? Stepwch lan nawr, ti'n mynd bach, achos chi digon cryf i wneud yna, oce? Okay? So drychwch mas am gyfle newydd yn dod mewn i chi gyda'ch gyrfa. Um, os ych chi'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni, chi'n gwella nawr o ty beth oedd yn Beth oedd yn bod, oce? Okay? Os nag yw chi eich chi fod wedi bod yn dda, chi'n cymryd yr amser mas nawr i wella fan hyn, oce? Okay? A rhywbeth newydd yn y miwn i chi, oce? Okay? Falle bod chi wedi stryglan gyda chi eich am blynydde, ond falle bod rwy gyffur newydd yn y miwn i chi helpu chi fan hyn, oce? Okay? Byddwch chi ddim yn teimlo fel un rhagor, bydd, bydd rhywbeth newydd yn y miwn, bydd yn neud chi dimlo'n well, oce? Okay? A falle taw'ch doctor chi yw hwn, ok, yn gweud wrthoch chi, right, fi'n meddwl mae eisiau ni drin ti yn y, mewn gwahanol ffordd, ok? A dyna'r, dyna'r, falle cyffur newydd un sy'n ymewn i chi, os ych chi'n dost, ok? Ond mae'r cilch tostrwydd un nawr Yn dechrau dod i ben, ok? Gyda ti beth yw'r peth newydd hyn sy'n dod mewn i chi fan hyn? Mae'r cylch yn dod i ben o beth oedd yn anafu chi, beth oedd yn ei chi'n dost, ok? Beth oedd, beth oedd yn ei chi'n sal. A mae'r cryfder dych chi ddod drwyddo hwn, ta beth yw e gyda chi echyd, ok? A dewch chi drwyddo fe. Dewch i drwyddo fe, achos mae'r cryfder ych chi'n neud e. A mae cefen y gerden yma yn felyn, os ych chi'n sylwi, a mae hwnna'n meddwl elfen bositif, oce? Okay? So chi digon cryf a mae'r canlyniad mynd i fod yn bositif i chi. Oce? Okay? A os ych chi'n edrych amdano fe fel busnes, wel wedyn ni, felly bod chi wedi trial busnesau o blaen, Ok? Falle bod mm, dim un o'n nhw di rili really roi chi ar dan, ok? Ond mae cyfle newydd yn y mewn am fusnes newydd. Chi di gwella, chi di dysgu o beth chi di wneud o'r blaen. Mae'r clirdeb gyda chi nawr yn eich pen i wybod, rhaid, fi moyn neud rhywbeth fel un trwy hyn, fi moyn newid fel o'n i'n delio dy hwn neu hwnna, a fi moyn neud pethau'n wahanol trwy hyn i neud pethau yn rili really dda fan hyn. Ok. So chi wedi dysgu o'r gorffennol fyna. A mae'r cylchyn, mae'r hen fusnes yn, yn dod i ben nawr, a chi'n dechrau, chi'n barod nawr i ddechrau cylch newydd. Chi'n mynd i ddechrau busnes newydd fan hyn wedyn ni, okay? a mae'r byd ydych chi yn eich dwylo. Okay? Felly byddwch chi'n dechrau busnes ar-lein le gall pobl o dros y byd brynu'ch brynu'ch offer chi neu rhywbeth, oce? Mae hwnna'n dod trwyddo'n gryf i fi fan hyn i rai o chi, oce? So os chi'n dechrau busnes, newch peth o fe ar-lein, achos gewch chi gwsmeriaid o ar draws y byd. Mae hwn yn gweithio fi fan hyn. A chi digon cryf i wneud na. Felly bod rhai chi'n meddwl, o, oh, mae hwnna'n lot o waith, mae lot o fi feddwl am fan hyn. So mae fi'n gwybod os byddai gallu wneud hwnna i gyd, oce? Okay? Ond wedaeth o chi fan hyn, mae'r cryfder gyda chi wneud e. Oce, okay, boys. Lovely. Right, be fi'n mynd i wneud nawr? Gewn ni un cerdyn jyst i orffen y darlleniad, oce? Okay? Cerdyn Jyst i orffen y darlleniad, plîs, jyst un neges arall wrth ysbryd, gewn ni'r dec yma, yr Wandering Star. Jyst neges fach i orffen y darlleniad yn plîs ysbryd, un cerdyn fach. A'r cerdyn y tri o gwpane, yna gerdyn lyflu. Cerdyn cymuned, cerdyn ffrindiau yw hwn, oce? Okay? So, ar diwedd y daith yma, ta beth yw'r daith nesaf mae chi, pethau yn, yn cariad, gyrfa, busnes, iechyd, beth bynnag yw'r daith, oce? Okay? Chi'n mynd i ddod mas o fe gyda ffrindiau newydd, oce? Okay? Gallai fe fod yn dili newydd i rai o chi. Gallai chi fod yn gweithio yn y gymuned. Felly bod rai o chi'n dechrau busnes, le chi'n mynd i helpu bobl yn y gymuned, oce? Okay? A mae pobl mynd i fod gyda chi ar y daith mae fi'n teimlo. A os neu nhw'n bobl yn y byd 3D, oce? Okay? Mae nhw'n tîm ysbrydol i chi. A mae nhw'n cefnogi chi trwyddo hwn. Trwyddo'r stori yma chi'n chi, chi greu ar y foment, oce? Okay? Mae nhw gyda chi tu ôl i chi ar bob amser na beth mae nhw'n gweithio chi fan hyn. Wel bawb, na darlleniad lyfli. Gobeithio bod hwnna wedi gwneud synnwyr i chi. Os yw e, gadewch fi wybod yn y negeseuon isod. Os ych chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch roi bawd lan a plis cofiwch danysgrifio fel bod chi ddim yn colli darlleniad arall. A mae pob peth bach chi'n neud ar y sianel yn helpu fi greu rhagor o ddarlleniadau i chi, a chofiwch gael golwg ar y darlleniadau wythnosol hefyd i helpu chi trwy'r wythnosau, wythnos wrth wythnos. Diolch yn fawr i chi am fod gyda fi heddi a gobeithio ta beth yw'ch taith chi fan hyn. Chi'n gwybod bod chi'n mynd i ddod mas o fe'n gryf, okay? a chi'n gwybod bod cefnogaeth gyda chi ar y daith yma. So, joiwch y daith, okay? a chyma'n daith sy'n mynd i dyfu chi'n ysbrydol. Tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain a welai chi yn y darlleniad nesa.